Helo bawb a chroeso i Pontio a Sabbath y Gwrachod. Um, da ni yma heddiw i ddathlu gwrachod ac arswyd. Gwrachod, be mae pobl yn feddwl o wrachod? Merched, Maleisus, drwg, mewn dillad duon a hetiau pig, yn gwibio o gwmpas ar sgubell ac yn bwrw ei hyd. Wel ia, os da chi'n gwylio ffilmiau fatha The Wizard of Oz, yym, ia, dwi mond un. Ond dio'm i gyd yn falais, arswyd na Chalan Gaeaf. Gall gwrachod achosi hunllefa, ond hefyd maen nhw'n gallu bod yn rhan o freuddwydion melysach. I'r rhai sy'n gyfarwydd â diwylliant Cymru, mae yna gyfoeth o chwedlau a straeon sy'n treiddio yn ddwfn i'r byd ysbrydol. Roedd Ceridwen, un o'r gwrachod mwyaf pwerus mewn mytholeg Celtaidd, yn wrach wen ac yn defnyddio ei grym i helpu eraill. Ond sut mae gwrachod yn cael eu portreadu mewn ffilmiau? Be mae'n olygu fod yn wrach, neu'n swynwraig heddiw, mewn bywyd go iawn ac ar y sgrin? Ac yma, ar y soffa ysblennydd 'ma, um, mae gennym ni ddwy arbenigwraig, Ef, um, gan nhw cyflwyno eu hunan, dwi'n meddwl. Felly, atat ti. Uh, helo, Mara Starling dwi. Dwi'n um, swyn wraig foden, so dwi'n ymarferwyr o hyd a swyn gwerin, yn enwedig dwi'n edrych ar hyd a swyn gwerin Cymru. Dwi'n awdures, dwi 'di sgwennu llyfr o'r enw Welsh Witchcraft, A Guide to the Spirits, Lore and Magic of Wales, tipyn bach o mouthful, yym wnaeth gael ei gyflwyno gan Llywelyn Worldwide drosodd yn America a mae o rŵan allan yn bob man. A dwi'n wneud bob math o fideos a ballu a hefyd yn byw bywyd hollol hudolus yn swyn wraig heddiw. Enw fi di Nia a dwi'n licio ffilms. dwi'n um, gyd-gyfarwyddwr ar gwyl arswyd Abertoir, sef gwyl ffilmiau arswyd uh, blynyddol sy'n digwydd yn Aberystwyth. Da ni wedi bod yn mynd mlaen ers uh, lot hirach nag oeddwn ni byth yn disgwyl yn mynd, dwi'n meddwl, dros pump fflag blynedd erbyn nhw'n dwi'n cofio. Um, A ia dwi'n t'od dwi 'di astudio ffilm arswyd 'di'r 'di'r peth yy sy'n diddori fi mwya'. Yym ac yn arbennig t'mo' ma' dwi 'di cymryd diddordeb mawr mewn merched mewn ffilmie arswyd ac yn amal iawn gwrachod ne' bron yn wrachod ne' ma' ryw twtsh o wrach- wrachod i'r cymeriada yna felly ie. Yym nâi ofyn i ddechra yym be' ydi gwrach a be' ydi swynwraig A be mae'n olygu i chdi? Wel, pan ti'n gofyn i rywun be ydy gwrach, dwi'n meddwl dan ni'n gorfod bod yn wybodus o'r ffaith fod, yn meddwl fi, mae 'na tair fath o wrach. Ac y tair fathau o wrach ydy'r gwrach hanesyddol, y gwrach oedd pobl yn gwir yn credu yn, oedd pobl yn ofn o, A oeddan nhw'n mynd yn erbyn a ballu, oedd pobl yn hela nhw, oedd 'na witch hunts dros y byd i gyd. Ond be sy'n ddigwydd ydy, toedd Cymru ddim hefo mor gymaint o witch hunts a be oedd pawb arall efo. Yym ond wnaethon nhw ddal ddigwydd. Ac oedd y gwrach hanesyddol, oeddan nhw yn yym ferchaid oedd yn maleisus, oeddan nhw'n ddrwg, oedd pawb yn ofni nhw ac oeddan nhw'n go iawn peth oedd pobl yn ofni yn gwir. Oeddan nhw'n part o bywyd, jyst part o bywyd. A dan ni ddim yn rili medru edrych ar y fath yna o gwrach dyddiau yma achos dydy rhan mwyaf o bobl ddim yn credu yn gwrachod. Wrth gwrs dydy rhan mwyaf o gwrachod ddim yn credu yn pobl chwaith. Ond ond wedyn gynna chdi ddau fath arall o wrach. Yr fath arall bydd pobl yn mwy gyfarwydd hefo ydy'r gwrach sydd yn byw fewn ffantasi, byw mewn ffuglen. So gwrach sydd yn byw fewn teledu neu ar straeon. Dan ni'n wybodus o... a gymeriadau fel Ceridwen yn fytholeg a chwedloniaeth Cymru, neu'r gwrachod Llanddona os dach chi'n dwad o yym Ynys Môn fatha fi. Ond hefyd yym fewn ffilmiau, so fewn ffilmiau fatha Wizard of Oz neu yym fewn sioeau teledu fatha Yr Alarwdins yma yn Cymru, gynnon ni gwrachod sydd yn yy rhedeg rownd yn wneud bob math o hud a lledrith, yn hedfan ar sgubor a ballu, yn gwisgo hitiau pointy, neu weithiau yn mwy modern, maen nhw'n ferchaid sydd yn byw yn pŵer nhw eu hunain a maen nhw yn yy reit bad-ass. Dwi'n cael dweud hynna? Bad-ass! Wyt. Ond wedyn y fath trydydd ydy'r fath dydy lawer o bobl ddim yn wybodus iawn amdan a dyma'r byd dwi'n byw yn. ydy'r gwrachod go iawn, y witches go iawn. So ers tua yr 1950s rŵan, mae 'na lwyth i o bobl yn gweld eu hunain fel wrachod. A mae hyn 'di digwydd trwy hanes i gyd, ond ers y 1950s dan ni 'di bod yn dipyn bach mwy agor amdano fo. Ac rŵan gynnon ni crefyddau a ballu 'di cael eu adeiladu rownd yr yr feddwl o be 'di fod yn gwrach, be 'di bod yn ymarferwyr o hud a swyn gwerin. Mae gwrachod go iawn dyddiau yma, maen nhw... Rhan mwyaf o'n ni, dan ni jyst yn gweld bod ma' 'na sanctaidd yn yr byd rownd 'da ni. Dan ni'n credu fod 'na ysbrydion yn byw yn y byd rownd 'da ni. Dan ni'n credu fod natur yn sanctaidd, so y yr y byd ei hun, yr ddaear dan ni'n byw yn, ydi ein Duw ni, ein duwies ni. So fel arfer, dan ni'n credu yn pethau fel 'na, ond mae'n dibynnu ar pa ddiwyll- ar pa fatha ddiwylliant ti'n edrych ar a ballu. Ond dyna'r tair fath o wrach dwi'n meddwl sydd yn bodoli yn ein byd ni rŵan, ydy'r gwrach o hanes, y gwrach o chwedloniaeth ac o ffantasi, a wedyn y gwrachod go iawn o gwrachyddiaeth modern neu swyngyfaredd ac doethgrefft, dan ni'n deud dyddiau yma, doethgrefft, mae'n mae'n mae'n gair reit neis tydi? doethgrefft, mae jyst yn meddwl the craft of the wise, so dan ni dipyn bach yn big-headed hefyd. Ond ie, so dyna tair fath dwi'n meddwl, ond beth amdanach chdi? T'o' be', dwi'n meddwl ma' hwnna mor diddorol achos wrth clwad ti'n sôn am y trydydd math, y math go iawn, t'bo' fatha dwi'm yn ystyried fy hun yn wrach nag yn ys- hynod ysbrydol o gwbl, ond t'bo' dwi'n dwi'n credu mewn eneidiau mewn ffordd achos dwi... i fi, t'o' dwi'n teimlo fel i gelf bodoli, dwi'n teimlo ma' raid fod 'na ryw wbath 'dan ni'm yn dallt ar yr un pryd, a ma' enaid yn kind of cyflawni hynny mewn ffor, a t'mo' y s- sanctaidd, pa mor sanctaidd 'di byd natur ac anifeiliad a'r perthynas yna. T'mo' so pan dwi'n gwrando arnat ti'n disgrifio hwnna dwi fatha, 'o, actually, hang on, dwi'n kind of, dyna Dyna dwi'n credu bron, tibod, yn yn d- d- jyst yn yn yym yn yn meddwl mai dyna di'n agwedd i tuag at pethau. Ma' hwnna mor difyr, ond fatha wrth feddwl am be ti'n deud am tibod ffilmiau a ballu, mae'n... be dwi'n... un o'r pethau dwi'n licio mawr yn ffilmiau acshyli ydy'r yym sut mae'r gwrachod hanesyddol yna wedi cael eu dangos mewn ffilmiau a ballu. Yym, ond ie, dwi'n meddwl, tibod, ti sy'n arbenigo ar yr, ar y gwrachod go iawn yn llwyr, dwi'n meddwl. Wyt ti'n gorfod cael cymwysterau arbennig i fod yn wneud, yy, y swyn wra- fod yn swyn wraig? Yy, mae 'na ddwy feddwl yn yr byd gwrachaidd 'ma. Mae rhei pobl yn deud bod mae'n rhywbeth ti'n gorfod cael dy eni efo, ti'n gorfod cael rhyw sbarc yna yn barod. Dwi ddim yn credu hynna. Dwi'n meddwl bod pawb hefo yr cyfle i fod yn gwrach. A mae 'na hefyd, fatha, i ddeud y gwir, dwi 'di deud bod 'na tair fath o wrach, ond mae 'na pedwar rili hefyd, achos mae 'na bobl dyddiau yma sydd yn a gweld y gwrach fatha ffigur dan ni'n medru edrych i fyny at ac yn enwedig pan ti'n meddwl am pobl fatha Mari Elen sydd yn wneud yr podlediad Gwrachod heddiw, dan ni'n gweld y gair gwrach 'ma, dan ni'n cymryd y gair yn ôl a dan ni'n troi fo i rywbeth yym sydd yn rhwsiad ffeministiaeth a ballu. Ond be sydd yn yy diddordeb i fi rhan fwyaf ydy dwi dwi'n cymysgu yym fy fy swyn gyfaredd, fy ymarfer hudolus fi fel gwrach, modern. Dwi'm yn galw fy hun yn gwrach fel arfer, swy'n-wraig dwi'n galw fy hun. Yy ma' hynna'n stori hir ofnadwy. Ond yym i fod yn gwrach modern, dach chi fel arfer yn dilyn ryw fath o chwibr specific sydd yn... yy mae'n haws ffeindio llyfr yn The Works neu rywbeth sy'n dysgu chdi sut i fod yn gwrach heddiw, modern witchcraft. Ond be dwi'n hoffi ei wneud ydy edrych ar be 'di gwrach yn ein ddiwylliant ni fel pobl Cymraeg, a dyna pam dwi'n galw fy hun yn Welsh Witch ac yn swyn wraig. A be dwi'n gweld yn rili ddiddorol ydy, wnes di ddeud yn fan'na rŵan bod yym ma' 'na elfen o rywbeth fatha ysbrydoliaeth yn ein yn ein yn ein gwaith ni fel os dach chi'n wneud celf a ballu. Ac y peth ydy, yn ein ddiwylliant ni fel Cymry, dan ni hefo yr yym symbol o awen. So awen ydy rywbeth sydd yn... cael ei weld yn mytholeg Cymru, yn yr traddodiad barddol Cymraeg, ac yr syniad o awen, a mae o, mae o'n rili ddigri, 'c'os awen ydi yr egni 'ma sydd yn bodoli yn yr byd, a ma' rywun yn medru tapio fewn i fo, ma'n dŵad o beth bynnag 'dach chi'n credu sydd i fyny fynna, Duw, beth bynnag, o'dd rhan fwyaf o'r pobl yn y traddodiad barddol trw hanes yn credu yn Duw, y Duw o'r Cristnogion, Ond y peth ddigri ydy, oedden nhw'n credu bod oedd awen yn dwad o Duw, ond cyn iddo fo dwad iddyn ni, fel pobl, oedd o'n pasio trwad Ceridwen, wrach, ddynas. So, mae'n ma syniad reit ddigri iddo chdi feddwl amdan pan ti'n mynd yn ôl trwy hanes, ac oedd 'na syniad yma o awen, rhywbeth o' chdi'n medru dapio i fewn i fel rhywun sydd yn wneud celf, fel celfyddydwr. Ac Pwy oedd yn gwatsiad awen? Pwy oedd yn creu awen yn ei phair? Ond Ceridwen, ddynas gwrach, a mae hynna'n rhan o'n ddiwylliant ni fel pobl Cymraeg. So, iddo fi, mae pawb yn tapio i fewn i hud a lledrith ac awen pan maen nhw'n creu rhywbeth, pan maen nhw'n ffeindio ysbrydoliaeth yn eu bwyd nhw a ballu, os mae hynna'n wneud unrhyw fath o sens. Yndi, ac o fewn, wrth gwrs, yn chwedloniaeth ni, pan 'dan ni'n edrych a meddwl am y y cymeriadau, yym ma'r merchaid fel arfer yn ryw... ma' rhywun yn meddwl am Blodeuwedd ac yn y blaen, maen nhw'n maen nhw maen nhw'n ferchau sy' 'di cael eu... rhai ohonyn nhw 'di cael eu creu, ac am wn i, ma' 'na ryw deimlad o ryw falais neu ma' 'na ryw deimlad o sydd yn mynd â ni mewn ffordd i edrych ar gwrachod neu swyn wragedd mewn ffilmiau. Ydyn, ydyn nhw wastad yn cael eu portreadu fel merchaid sydd yn faleisus, yd- ai dyna ydy'r portread naturiol cyffredinol da ni wedi arfer efo fo? Yym dwi dwi'n meddwl i raddau ydy. Dwi'n meddwl, tibod, mae 'na enghreifftiau o wrachod da, t'o', be' bynnag ma' hynny'n meddwl, yym mewn ffilmiau arswyd. Ond dwi'n meddwl peth efo arswyd wrth gwrs ydy ma' angen yr elfen yna o ofn yn gyffredinol, wrth sôn yn gyffredinol am arswyd a Ond i fi, dwi'n meddwl, ti- so ma' 'na portreadau o cymeriadau sydd i'w weld yn ofnus neu sydd i'w weld yn faleisus, ond weithiau dyna pwy dan ni'n yym un- yn uniaethu gyda nhw, neu dyna pwy dan ni'n teimlo'r yym yy y sympathy amdanyn nhw 'lly. A dwi'n meddwl ma' hynny'n rili diddorol achos efo arswyd yn gyffredinol rywbeth yym u- un o'r pethau sy'n apelio am arswyd weithiau ac yn enwedig pan dan ni'n meddwl am merched neu unrhyw grwpiau eraill ella sy'n cael eu ymylu neu gor, gormesu yn, yn gymdeithas, ydy yn aml iawn yr bwystfil neu'r peth drwg mewn ffilmiau arswyd ydy'r pwynt lle mae rwy'n... Yn, yn, sôn am arswyd clasurol, beth bynnag yn sicr, dyna be da ni'n tibod, mae 'na wast- tibod ti'n meddwl am Frankenstein, gwreiddiol, James Whale, mae 'na wastad ryw moment yn y ffilms 'ma lle mae 'na merch neu ddynas ar bwystfil, ocê ma'r bwys- tibod ma' hi hi sy'n gorfod cael ei resciwio erbyn diwedd y ffilm neu beth bynnag, ond mae 'na wastad ryw moment o adnabod rhwng y ddau, a ma' hynny... ma' hwnna mor difyr i fi a dwi'n meddwl ma'r ma'r syniad o gwrachod drwg mewn ffilmiau, achos tibod maen nhw 'lly yym. yn rili difyr achos yn aml iawn t'mo' ti'n gwatsio nw a ti'n meddwl ia nw 'di'r peth gora' am y ffilm 'ma ynde t'mo'? Nw nw 'dan ni'n licio gwylio. T'mo' ma' t'mo' fel dwi'n meddwl pan o'n i'n yym pan o'n i'n iau fatha pan so do'n i'm do'n i ddim yn un o'r pobol 'na oedd yn fel gwylio ffilmia' arswyd tu ôl i cefn a mam a dad. Fel ma' lot o ffans arswyd efo'r straeon 'ma am pan oedden nhw'n ifanc yn gwatsio petha rhy yy rhy gynnar a ballu. Ond o'n i o'n i'n bihafio o'n i'm yn gwatsio dim byd oedd yn eighteen os o'n i'n eighteen. Yym. Sad. Yym ond o'n i yn hoffi fatha tibod X-Files, Buffy the Vampire Slayer, petha teledu. Ond un o'r ffilmiau o'n i yn hoffi ac ar adlewyrchiad oedd yn ffilm arswyd, ond dim achos na ffilm arswyd oedd o, o'n i'n licio pan o'n i'n fach, oedd The Craft. A so oedd... o'n i'n licio hwnna achos 'na ffilm am genod ifanc efo'r pwerau 'ma yn tibod... yn taclo bwlis nhw a beth bynnag. Ond tibod, fatha, y cymeriad gorau yn y ffilm 'na ydy'r un gwaetha mewn ffordd, tibod. Hi 'di'r un mwya hwyl, hi 'di'r un rili iconic o'r ffilm a ballu. A dwi'n meddwl mae 'na rywbeth yn hynny. Dim i ddeud bod pobl sy'n gwneud pethau drwg neu gwrachod sy'n... merched sy'n gwneud pethau drwg, be bynnag ydy o, sy- dim i ddeud bod hynny'n gywir, tibod, ond yn yr cyd-destun ffuglenol yna, Mae 'na rywbeth apelgar iawn am hynny, dwi'n meddwl. Ac hefyd, wrth gwrs, efo merchaid, o ran bod arwyr yy mewn ffilmiau, mae 'na wastad y ferch ola, does? Mae 'na wastad the final girl, felly, fatha yn Alien a ti'mod, a ti isio cyrraedd y foment yna lle ti'n meddwl, o ie, ie, ti'n gwybod, dyma hi, dyma'r foment lle mae yn arwr ni. Yym. Ydy, yym, ydy merchaid, yym, o fewn y ffilmiau arswyd a'r, yy, gwrachod stroke, yym, y swynwragedd 'ma, ydyn nhw 'di newid, oes 'na newid mewn, yym, fel ma'r degawdau 'di mynd heibio, ydy yr, y portread wedi newid? Dwi, dwi'n meddwl ydy, achos os da ni'n meddwl am ffilmiau mwy diweddar, mae yna, I mean, wel, The Witch di'r enghraifft amlwg iawn o hynny, am wn i, yy jyst efo'r teitl, os does dim dim byd arall, ond ma' ma' gen ti... Dwi'n meddwl ella'r syniad yna o rywun yn yym reclaimio'r... y pŵer, ond hefyd y gair a'r cysyniad o fod yn wrach neu'n swy- swynwraig. Yym, ond ma' gen ti'r elfen yna o, dim o reidrwydd malaise, ond yr elfen o rywbeth sydd yn mynd yn erbyn be' bynnag 'di'r yym fatha'r constrictions o cymdeithas. A bod hynny yn amlwg yn beth da yn y bôn, er bod o'n cael ei portreadio o fewn cyd-destun lle na, dan ni ddim eisiau i hynny digwydd os dan ni patriachaeth fel arfer isio cymryd control o bob dim. Yym ond rhywbeth fel The Witch, tibod, mae hynny yn gweld hynny fel peth da. Tibod, dan ni isio i hyn digwydd, dan ni isio i bobl troi at y tywyllwch fel petai, achos y tywy- yn y tywyllwch mae'r rhyddid yn aml iawn. Yym, ond dwi'n meddwl mae yna fwy a fwy o ffilmiau sy'n... a dim yn deud bod hynny'n peth newydd, os ti'n meddwl am beth fel Witchfinder General efo Vincent Price, tibod, am yr dydy hynny ddim yn ffilm am wrachod, ond yr cyd-destun yna am y witchfinder ydy o yn y bôn. Yym, ond t'mo', ma' hwnna yn amlinellu'r ffaith bod y merched yma'n merched diniwed lot o'r amser neu yym t'mo' f- fo 'di'r person drwg, amlwg iawn person drwg yn y ffilm yna. Ond ti'n cael elfennau o hynny ella dwi'n meddwl fwy erbyn ffilmiau mwy modern erbyn heddiw. Yym neu fod nhw'n fwy sympathetic fel 'dan ni'n dallt pan ma' nw 'di troi at pwera ma' ne' 'di troi... Achos amal iawn ma' gen ti'r elfen yna I suppose o troi at rhyw yym yy demon ne' rwbath yn yn yr yn yr cyd-destun o ffilmia ond ti'n... ma' gen ti sympathy o pam fod hynny wedi digwydd ella. Hoff yym them fi o ffilmia arswyd ydi'r them o Dwi'n gweld o lot ar yym Facebook a ballu, mae 'na memes yn mynd rownd lle maen nhw'n mynd my favourite type of horror movie is the good for her genre! a dwi'n cytuno efo hynna achos hoff fatha horror films, ffilms arswyd fi, ydy rhei fatha Carrie, so lle ti efo rhywun sydd jyst yn cael ei bwlio a jyst yn cael ei edrych i lawr ac yn cael ei bechanu trwy ei fywyd hi i gyd. A wedyn mae'n lladd pawb a ti jyst fatha, o mae hynna'n ddrwg ond ie, good for her. Ie ie ie. Timod, dan ni isio hi wneud o 'lly. Peth dwi'n sylwi ydy y y newid fatha ffilms, a dwi'm yn siŵr os mae hyn yn rywbeth yym sydd yn go iawn neu jyst rywbeth dwi 'di wneud i fyny achos o be dwi'n wneud yn bywyd fi, ydy dwi 'di sylwi fod ma' ffilmiau mwy modern yn cymryd lot o'i wybodaeth amdan gwrachod o yym modern witchcraft, o fatha crefydd fatha Wicca. So ma' Wicca yn crefydd sy 'di... wnaeth o gael ei eni yn yn yym England, yn Lloegr, jyst dros y bordor. A wedyn wnaeth o droi i fewn i fatha ryw cultural phenomena 'ma. Wnaeth cymryd drosodd y byd a rywsut wnaeth 'na ryw un boi 'ma o yr New Forest lawr yym yn Lloegr creu y crefydd 'ma sy' 'di jyst gripio'r byd i gyd. Ac yn y crefydd yna wnaeth o gymryd yym ysbrydoliaeth o bethau Cymraeg hefyd achos ma' 'na elfennau o mytholeg Cymraeg a chwedloniaeth Cymraeg. A pan ti'n dechrau gweld dipyn o ffilmiau yym yn yn enwedig o'r nawdegau fatha pan ti'n gweld ffilmiau fatha The Craft ac yy yn enwedig petha fatha Charmed pan maen nhw'n dechrau mynd i yy i'r mwy fel 'na ti'n dechrau gweld elfennau o be dan ni'n wneud yn go iawn. So fatha yn y Craft maen nhw'n mynd ar lan môr a maen nhw'n galw ar watch towers ac y watch towers ydy'r yy pedwar elfennau so'r four elements a maen nhw'n galw ar fatha earth, air, fire, water. Mae hynna'n rywbeth ti'n gweld yn modern witchcraft dyddiau yma a dwi'n meddwl mae 'na lawer o bobl yn yn gwrachyddiaeth modern, yn witchcraft modern, yn troi at y crefft achos maen nhw'n chwilio amdan pweru eu hunain. Maen nhw'n chwilio am rywbeth sydd am pweru nhw a gweld nhw fewn uh, lle gwell na be oedden nhw. Yn enwedig i fi, fedra i siarad i fi fy hun, rwan fedra i ddweud, un o'r pethau nath rili really wneud fi eisiau mynd i uh, gweld mwy amdan gwrachyddiaeth oedd y ffaith o'n i bob tro yn teimlo fatha do'n i'm hefo ddim pŵer o gwbl yn bywyd fi fy hun. A wedyn wnes i ddechrau yy chwarae rownd hefo dipyn o witchcraft ti'n gwybod, fel fel ti'n wneud. A wnaeth o ddi- wnaeth o weithio. So ma' 'na lawer o bobl dwi'n meddwl dyddiau yma yn wybodus o'r ffaith bod rhaid iddyn ni ddechrau ddeud straeon o ochr yy y genod hefyd. A ti'n gorfod gweld fatha... ti'n gweld hynna efo petha fatha un o'r... Y gwrachod mwyaf iconic o ffilm ydy y Wicked Witch of the West ydy o? West? Ie. Wicked Witch of the West o Wizard of Oz ac o'n i wrth fy modd efo hi pan o'n i'n ifanc. O'n i isio bod yn hi, o'n i'n peintio fy hun yn gwyrdd trwy'r adeg a ballu. Do'n i'm isio bod yn Glinda, o'n i isio bod yn the Wicked Witch of the West. A wedyn yn yn ddiweddar ti'n gweld pethe fatha yr musical Wicked a ma' hwnna wrth i gael ei droi i fewn i ffilm ar y funud. A yr musical Wicked mae o'n troi y stori ar ei phen a m- dan ni'n gweld y stori o Wizard of Oz trwy llygaid y Wicked Witch of the West a dwi'n meddwl bod o'n bwysig cael gweld hynna achos dan ni 'di byw trwy hanes rŵan lle dan ni mond yn gweld pethau o un ochr a mae'n amser iddyn ni weld yr ochr arall, be wnaeth ddigwydd i hi actually bod yn y person ydy hi. Ond hefyd dwi jyst yn wrth fy modd hefo bod 'na mwy o ffilms dyddiau yma jyst yn gadael i ferched bod yn

I raddau ydy. Yym, hynny yw, mae gen arswyd, tibod, fel... dwi'n dwi'n meddwl, os ti'n deud, "O, dwi'n licio ffilmio arswyd ers rywun yn dueddol", mae pobl yn mynd, "O, pam?" Tibod? A mae gen ti'r syniad yma bod arswyd yn casáu merched. A tibod, os ti'n gwylio... ffilmiau penodol iawn, dim syndod bod pobl yn cael y syniad yna am ffilmiau arswyd, ond ma' 'na, dwi'n meddwl trwy gydol hanes arswyd i ddeud y gwir, y ffilmiau arswyd hynny yw, ma' gen ti enghreifftiau o cymer-... A a dwi'm yn sôn o reidrwydd am ffilmiau sy'n cael eu wneud gan merched, ma' hynny bron yn bwnc gwahanol, ond ma' gen ti enghreifftiau o cymeriadau benywaidd pwerus neu yn rhei lle 'dan ni'n gallu uniaethu gyda nhw, ond dwi'n meddwl yn fwy ddiweddar, i- bron a bo- o ma' hwn reit, dwi'm 'di croes deud fy hun rŵan, ond weithia', un o'r petha dwi ddim yn mwynhau yn arswyd, i deud y gwir, ydi'r, ac yn ffilm yn gyffredinol, ond ydi'r syniad mwy ffals yna o the strong female character. Achos ma' 'na'n sicr, dwi, Wna i'm deud enw achos dwi'n dwi'n deud bod fi'm yn licio nhw ond dwi'm yn cofio be 'di enw'r ffilm beth bynnag ond dwi'n cofio ryw ffilm ryw pum mlynedd yn ôl ella dwi'm yn cofio. O'n i'n gwylio hi ac tibod ar yr ar y wyneb dyma ffilm lle oedd gen ti dynas oedd yn cym- oedd yn dial yn erbyn yr yr holl bobl 'ma 'di wneud yn wael a a pob dim fel 'na. Ond oedd 'na jyst rywbeth mor gwag am y pŵer yna, achos jyst oedd o ddim yn teimlo'n wir, ond dwi'n meddwl yn ffody- yn ffodus ma' gynnon ni gymaint o enghreifftia' o ffilmie lle ma'r meny- w- ma'r menywod yn yn bwerus ond I fi, mae rheiny, y rhai gorau o'r rheiny ydy lle mae'r... 'di'r pŵer yna ddim jyst yn pŵer corfforol, fatha dwi'm jyst 'di llwyddo i lladd like llwyth o dynion sy'n dwywaith... e- edrych yn ddwywaith yn gryfach na fi'n gorfforol, dwi 'di llwyddo wneud rywsut, tibod, dim petha fel 'na. Ond jyst fatha mae rhai o hoff ffilmiau arswyd fi yn ddiweddar yn rhai yym 'dyn nhw am... 'dyn nhw ddim am... rhachod yn uniongyrchol fel y syniad so ni'n me- t'o' ni'n disgwl mewn ffor 'ma rywsut ond ma' nw yn dwi meddwl yn ella'n kind of ista wrth ymyl yr yr syniad yna o sŵn ragedd achos yn amal iawn ma' nw'n ffilmia am yym sort of cyrff merched a newidiada a trawsnewid a yym monstrositi. Yym dwi'n ffan mawr o body horror so ma' hynny'n kind of yn yn cyd-fynd efo hynny. Ond yn y cynamal hefo merched ifanc a sort of y syniad yna o ffeindio lle rwy'n yn y byd a mynd trwy yym yy jyst yy iechyd meddwl gwael, beth bynnag yna. So dwi'n licio ffilm lle ma' 'na metaphor. mae'n ma rai' fi ddeud. Dyna pam dwi'n licio arswyd yn amlwg, ond um, a dwi'n meddwl mae heini'n bwerus iawn, achos mae'n galluogi i merched fod yn, dwi'n defnyddio scare quotes masif pan dwi'n deud yn wan, yeah. dim dyna dwi'n feddwl lle, ond, ond ar yr un pryd yn bwerus iawn wrth fynd trwy'r broses yna. Lle. So mae yna ffilmiau, fatha un o'r hoff ffilmiau diweddar fi, di Blue My Mind, um, sef dwi'n cofio lle mae'r ffilm 'ma yn actually ond ryw cwpwl o flynyddoedd yn ôl flynyddoedd yn ôl ff- ffilm o Ewrop yn rwla dwi'm yn cofio. Ma' hwnna am merched ifanc a 'di 'dyn nw'm yn gymeriada ti o reidrwydd yn rili licio gymaint o hynny os ma' nw'n ifanc ma' nw'n annifyr ma' nw'n gneud gormod o twrw ma' nw'n bitchy ma' nw bob un ond fatha actually ma' 'na cyfeillgarwch gwych rhwng y merched ifanc 'na a ma' 'na ryw sŵyn am, na i'n deud beth sy'n digwydd yn y ffilm, ond rhyw sŵyn am beth sy'n digwydd yn y ffilm. Dyn nhw'n gymeriadau sydd wedi fod i cael eu darllen fel gwrachod, lle, ond... A dwi'n meddwl mae ma arswyd yn ffordd mor dda o archwilio hynny, lle dwi'm yn meddwl fod yna lot fawr o genres eraill yn gallu neud yr un peth. Be wyt ti'n feddwl? Wyt ti'n ffan o arswyd a be mae o'n... ti'n gwybod, y ffordd mae'n cael ei bortreadu a swyn, swyno gwrachod ac yn y blaen? Dwi yn ffan o arswyd ond dwi jyst yn licio petha dywyll i ddeud y gwir so... ond yym un peth dwi wrth fy modd hefo efo yy ffilmiau arswyd ydy dwi dwi'm yn rili li- yy hoff iawn o... dwi'm yn siŵr os wna i cael yn fwy o amheuron dwi'm yn rili licio ffilmiau arswyd sy jyst yn gwaed a guts a ballu dwi'n licio pethau mwy fatha psychological a yym gorywch naturiol gair mawr yym. Dwi'n licio petha sydd yn delo fi fewn i'r e- elfennau yna o bywyd. Ond hefyd fatha ma' lawer o'r ffilmiau yma fatha The Witch yym sydd yn un o hoff ffilms fi. Dwi wrth fy modd efo fo, dwi'n gwatshio do bob g- yy mor gymaint a fedra i. Ma'r ffilm yna tibod mae o'n dangos ei hun fatha fod o'n ffilm amdan ryw wrach afiach sydd yn mynd i lladd pawb yn y ffilm a ballu. Ond pan ti'n rili rili gwatshio a ti'n meddwl amdano fo, dio'm amdan hynna o gwbl. be di'r pwynt fy ma yma ydi ddangos bod ma be da ni medru neud fel pobl yn waeth na be ma unrhyw beth goruwch naturiol yn medru neud a ti jyst yn gorau edrych ar hanes i weld bod hynna'n gwir fatha da ni di neud mor gymaint o betha horrible heb ryw diafol yna'n sibrwd yn ein glust ni ag o'n i wrth fy modd efo'r ffaith na yn ddiwedd y ffilm nathon nhw ddim fatha yym rhoi eu cefn at yr yy kind of yr aesthetic na o'r witch nathon nhw rili mynd i fewn iddo fo ond o'dd o dal yn gadel chdi'n mynd o'r... tibod, dydy o ddim yn ffilm sydd llond fatha blood and gore a guts a jump scares, ond mae o yn ffilm sy'n wneud chdi gadael a ti'n mynd "oh my god, be uffar oedd hwnna amdan?" ac o- dwi jyst wrth fy modd efo hynna. Ond hefyd, dwi'n cofio yym, dwi'm yn siŵr be 'di enw hi, dwi 'di anghofio enw hi completely, ond ma' 'na ddynas yn benodol yn yr ffilms Insidious sydd yn yym fatha medium, psychic medium, a dwi wrth fy modd efo hi a wnes i watsiad bob un Insidious ffilm jyst i gweld hi. Yym Elise 'di enw hi? Elise. A dwi jyst wrth fy modd hefo y y ffaith bod 'di hi ddim hyd yn oed yn... Tibod pan ti'n gweld ffilmiau fel arfer, a dwi'm yn siŵr os ma' hyn yn gywir idda fi ddeud achos dwi'm yn dwi'm yn expert pan mae'n dod i ffilms, ond fel arfer ma' merchaid benodol mewn ffilms, maen nhw'n ddel, maen nhw'n ifanc, maen nhw'n denau, maen nhw'n gwyn, a ma' Elise o Insidious hen ddynas sydd yn medium 'di hi, ac dwi jyst wrth fy modd efo hi, a wnaeth yr ffilms eraill i gyd, wnaethon nhw jyst bildio ar ben stori hi, a o'n i jyst wrth fy modd efo hynna, ac dwi'n cofio yy pan wnes i gwatsiad y ffilms yn dechrau, o'n i fatha "o dwi isio bod fatha hi, dwi isio bod yn mynd yn fatha Hunter Demons a ballu fatha 'ma, ond dwi'm yn siŵr sut i wneud hynna, ond" . Ond ia, dwi jyst yy yn meddwl bod, ma' ffilmiau arswyd yn medru edrych fatha oeddach chdi'n ddeud, mae'n medru edrych i fewn i elfennau o be ydy o i fod yn person yn y byd yma, tydi ffilmiau eraill methu rili. Ac mae'n debyg o ran yym o' 'na ffilm ymlaen pnawn 'ma, wna i mynd yn s- a siarad amdani hi am hir iawn achos o'n i'n casáu'r blydi ffilm ond heblaw am hynny, wna i ddim hyd yn oed deud ei henw hi, ond yym pnawn 'ma oedden ni'n gwylio yn union hynny fel oedd yr y holl sgrin wedi llenwi efo merchaid del, yy tena, yym unrhyw whip stitch oedden nhw allan yn eu pantis bach, tena, yym argian beryg bywyd. Ond yym o doedd hi jyst yn ffilm mor ofnadwy, wel dyna fo, dyna be dwi'n ddeud. Yym ond ma'r portread yna wrth gwrs yn wir lle mae yym portread... arall ydy rhywbeth, pan mae rhywun yn mynd i ffilmiau mor hen â Rosemary's Baby, sydd yn, o! maen nhw, maen nhw'n cadw chdi ar ochr dy set, yn dydy? Yym, ond wrth gwrs, dan ni wedyn yn mynd i ffilmiau ag i ryw fath o lefel o yym rhyw swyn-wragedd gwahanol, yym gwrachod os lici di gwahanol wedyn, yy pan dan ni'n sôn am y math yna o ffilm, ac wrth ddod yn ôl i Gymru, pan ti'n meddwl am chwedloniaeth a'r holl beth yna, efo Gwledd yn ddiweddar, sy'n ffilm arbennig o dda yym a dwi mor falch yym bod bod hi 'di cael ei gwneud a mae'n ffilm wir wir angen ei gweld gan bawb ond ma' honna wedyn wrth gwrs yn dibynnu a yn tynnu o dda ar y chwedloniaeth a dydy honna ddim yn ffilm ddim yn slasher ffilm obviously yym ond ma' hi'n reit gory a ma' ond ma' 'na ryw deimlad o'r dechrau hynny bod mae'n thynnu, mae'n... mae... ti'n cael dy dynnu fewn iddi hi, a ma'r elfen 'na, ww, hwnna ydy o de, ryw fath o soundscape sydd yn digwydd yn fan'na, ond wrth gwrs wedi cael yym dibynnu ar ryw fath o elfen o'r ferch yn dod o'r tir mewn ffordd ac yn cynrychioli natur, cynrychioli be sy'n digwydd yn yym o'i chwmpas hi. Yym. 'Sa chi'n licio trafod dipyn bach mwy ar ar gwledd a cynnwys gwledd? Hmm. Ia. Dwi dwi meddwl be' dwi'n licio am gwledd ydi dydi hi ddim yn yym t'od dim 'di'r ffilm ddim yn deud ma' hon yn wrach. Hmm. T'od dim dyna 'di pwynt y ffilm na'r cymeriad fel ti'n deud mae'n dod o'r tir... Hmm. ...yym a ma'r ffilm t'o' ma' lot o pwr- lot o bwrpas y ffilm ydy'r yym ystyriaeth yna o tir a perchnogaeth tir mewn ffyrdd gwahanol a be' ma' hynny'n olygu a sut 'dan ni'n trin y byd o'n gwmpas ni a ballu. A dwi meddwl un o'r petha dwi'n hoff iawn ohono fo yn y ffilm ydy'r ffaith bo' gen ti'r yy fel yr uned teuluol 'ma yn y tŷ hyll 'ma deud y gwir ond tŷ crand i fo' t'mo'? Ie. Dwi'm yn licio ar y tŷ o gwbwl. Yym yn cynrychioli rhywbeth hynod Gymreig a Chymraeg dwi'n meddwl. Mae yna rywbeth gwych, timod, mae gen ti'r rôl y fam, timod, mae hi, timod, yr gwei-... er bod hi'n cael rhywun i dod fewn i helpu efo'r gweini, hi sy'n edrych ar ôl yr yy timod yy yy adlo- yy adloni'r gwesteion a ballu tra bod y dyn yn wneud y busnes a maen nhw'n wleidydd a ma'r... mae 'na jyst rywbeth am a mae gen ti un o'r yym... Mae gen ti'r meibion lle mae un yn yn so ffit iawn chwaraeon, dyna'r bywyd, a wedyn mae'r llall yn fwy o rebel ond 'di rhedeg i ffwr' o Gymru a fo- t'o' mae gen ti'r elfennau bach i gyd 'ma ond be dwi'n licio ydi bod y ffocws ar mewn ffordd yr mam y teulu a'r cymeriad o Cadi sy'n dod fewn i hynny a'r berthynas yna, sut mae hynny'n... Dwi'n meddwl mewn ffordd dyna lle ma'r yr yr gwir tensiwn yn dod ohono fo ydy, wrth gwrs ma' gen ti'r tensiwn arswydus neu'r... mm. ...bygythiad fod rywbeth yn mynd i ddigwydd a tibod be be fydd hynny, ond ma' gen ti'r tensiwn 'na rhwng y ddwy a y yr yr wrth gwrs y cymydog hefyd sy'n dod fewn i hynny a'r a'r safbwynt gwanhau i hi'n cymryd. Dwi'n trio sôn am y ffilm heb deud gormod am y ffilm ar yr un pryd, mae'n anodd. Yym ond tibod dwi'n meddwl mae'r ie mae'r mae'r mae'r tensiwn rhwng nhw a mewn ffordd yr pan mae'r ffilm yn dod at ei ddiweddglo, sut mae mae'r tensiwn yna'n dod i'w ddiwedd mewn ffordd. Um, mae yna rhywbeth wirioneddol... Mae'n drist, ond mae yna rhyw foddhad ar yr un pryd, a mae yna jyst rhywbeth, mae'n ma rili really special, dwi'n meddwl, ffordd maen nhw wedi crafftio hynny, lle. I fi, oedd, mae gwledd yn tynnu ar mor gymaint o elfennau o yy chwedloniaeth a mytholeg Cymru ac o- o'n i wrth fy modd i gweld hynna mewn ffilm achos yym oedd 'na oedd 'na sgwrs yym ar y gwefan yma ryw awr yn ôl rŵan yym rhwng Mari Elen a Ffion ac oedd oedden nhw'n siarad amdan sut does 'na ddim ddigon o ffantasi sydd yn cymryd o yym chwedloniaeth Cymru a ddiwylliant Cymru. Gennyn ni mor gymaint o ffantasi fedrwn ni dynnu ar ond hefyd gennyn ni mor gymaint o arswyd hefyd ond Nath Gledd neud o fewn ffordd oedd yn tynnu ar y chwedloniaeth ag yr arswyd sgynnon ni yn ein ddiwylliant ni. Achos pan ti'n fatha ddeudais di, 'r mam, mae hi hefo so ma' lawer o'r gymeriadau benywaidd sydd yn yr Mabinogi a ballu, ma' nhw'n cynrychioli sofraniaeth. Dim jyst sofraniaeth y tir, ond hefyd sofraniaeth bersonol. So i weld gymeriad fela yn benodol yn yr ffilm yma, o'n i fatha oh gosh, ma' hwn yn cymryd o yr draddodiad yna o'r merchaid 'ma sy'n cynrychioli sofraniaeth y tir ond hefyd sofraniaeth personol hi hun. Ond hefyd wedyn oedd 'na elfennau yn y ffilm o yym be dwi'n gweld fatha arswyd chwedlonol Cymru a ma' ma' chwedloniaeth neu dan ni fel arfer Yn, yn, yn tra Victorian era, yn yr un wyth, dim, dim 1800s, sut ti'n dweud hynna? yn yr 1800s, mm. nath, na lwyth o bobl dechrau sgwennu llyfrau amdan chwedloniaeth Cymru, amdan chwedlau gwerin Cymru. A nath, oedd yr Victorians wrth i boddau efo troi pethau i fewn i twi, i fewn i pethau fun ag easy mm. going. Mm. So, un enghraifft o yna, fe drai edrych ar yn quick ag yn easy ydy'r tylwyth teg. Mm. So, mae tylwyth teg yn ein chwedloniaeth i. Pan ti'n dweud tylwyth teg, rwan, mae pobl yn meddwl amdan twinkly lights a Tinkerbell, mm. a maen nhw'n meddwl am fairy dust. Ond pan ti'n edrych i fewn i chwedloniaeth y tylwyth teg, maen nhw'n bethau reit dychrynllyd weithiau. Maen nhw'n dwyn babis o bobl, maen nhw'n byta pobl weithiau. Tibod, 'dyn nhw'm yn pobl neis trwy'r adeg. Weithiau maen nhw, ond dydyn nhw ddim yn trwy'r adeg. A gennyn ni mor gymaint o straeon fel hyn o Gymru sydd... maen nhw 'di cael eu gymryd o'u context fatha ddiwylliannol nhw a maen nhw 'di cael eu rhoid i fewn i yr... Victorian kind of twee 'ma. A dwi'n meddwl mae'n amser iddyn ni edrych ar ein chwedloniaeth ni eto ac dechrau gweld faint o ddychrynllyd oedd byd chwedlau Cymru yn dechrau. Achos mae 'na... dwi'n meddwl fod 'na lot o bethau fedrith pobl tynnu o ddar yr elfennau yna a dwi'n meddwl wnaeth Gledd wneud hynna mewn ffordd oedd yn yym... yn rili creatif i ddweud y gwir. Ond 'swn i wrth fy modd i gweld petha fatha straeon ma' pobl 'di anghofio. Fatha yn ddiweddar wnes i wneud yym dipyn o ymchwil i fewn i... ma' 'na stori o Llangernyw yn Cymru o... amdan ysbryd o'r enw Angel Ystor a mae o i wneud â Calan Gaeaf. Mae'n Calan Gaeaf fory felly mae'r stori'n reit... Tibod, y man benodol i'r adeg yma o'r flwyddyn. Mm. Ac y stori ydy fod bob blwyddyn a'r Calan Gaeaf yn Llangernyw, oedd 'na ysbryd o enw Angel Ystor oedd yn yy dangos ei hun yn eglws ac oedd o'n yy ryseitio enwau'r pobl oedd yn am farw yn y flwyddyn nesa. Ac i ddeud y gwir, oedd pobl Cymraeg yn obsessed efo gwybod pa- pwy oedd am farw yn y flwyddyn nesa. Oedd gynnon ni mor gymaint o draddodiadau amdan fatha marwolaeth a pwy oedd am farw. Yym, yn pentref fi yn Aberffraw ar Ynys Môn, oedd gynnon ni draddodiad o cerdded rownd yr fynwant tair gwaith ar Galan Gaeaf, a wnes i wneud o, wnaeth mam fi wneud o pan oedd hi'n ifanc, wnaeth mam hi'n wneud o pan oedd hi'n ifanc. O- oedd o jyst yn draddodiad oedd yn cael ei basio i lawr, cerdded rownd y fynwant tair gwaith, ac ar y tair gwaith, oeddach chdi fod i weld ysbryd, oedd o'n ddeutha chdi pwy oedd am farw. Oedd 'na draddodiadau fel 'na amdan fatha sgwennu dy enw ar garreg a cicio fe fewn i tân ac os o'ch chdi'n medru ffeindio fo diwrnod wedyn oedd o'n meddwl good ti am cael blwyddyn dda, lwc dda ond os ti ddim yn ffeindio fo oh gosh ti am farw. A dwi jyst yn meddwl ma' 'na mor gymaint o enfyd o'n i dynnu ar a ma' gwledd dwi'n gobeithio yn un gyntaf o n- lawer i ddŵad achos 'swn i wrth fy modd i weld mwy o ffocws ar ddiwylliant Cymru fewn ffyrdd gwahanol i be dan ni'n gweld fel arfer. Tibod, dan ni'm yn jyst ffermio a football. Dan ni efo mwy iddyn ni na hynna. Ac wrth gwrs, mae o'n, um, efo be oedda ti'n dweud wan ynglyn â o, oh, marwolaeth ac yn y blaen, mae ffilmiau a um, chwedloniaeth yn hefyd yn obsessed efo galar Wrth gwrs, a mae galar ac arswyd yn mynd law yn llaw mewn ffordd achos mae 'na nifer o ffilmiau yym teuluol, yym ffilm am y teulu, nid ffilmiau teuluol ond ffilm am y teulu lle mae pobl yn galaru, Don't Look Now, mae yym yn clasur o ffilm, The Babadook, yy mae heiniau i gyd, sut mae pobl yn adweithio i i'r galar 'na a rhan fwya o'nyn nhw hefyd yn ffilmia sydd yn ymwneud efo edrach a port- yym ar phortread y fam o fewn y teulu ac yn y blaen felly yym sud ma' hynny o ran yy be' wt ti'n ymddiodori efo 'na o's 'na deulu fel 'na ydi o'n yd- ydi o'n rwbath sydd yn gyffredin? Yn, yn fatha chwedloniaeth ta yn... Wel, yn, yn, efo gwrachod swyn, tymod, o, mm. o swyn wragedd ac yn y blaen, ond o fewn y byd yna, ydy y teulu yn ffocws? Wel, pan da ni'n edrych ar traddodiadau Cymru, gyda ni un e-, enghraifft amazing, a hwnna di Ceridwen. Ac Mae Ceridwen dyddiau yma pan mae pobl yn wneud lluniau o'i a ballu. Maen nhw bob tro yn wneud lluniau o hi. A, a Ceridwen o'r Mabinogi, naci, Ceridwen o fatha hanes Taliesin ac yn Mabinogi, dim Ceridwen o Rala Rwdins dan ni'n sôn am rŵan. Yy, ond, yym... Sy'n bwyta lot o bapur. Ie. Ond y Ceri-... Fatha Ffion. Ie. Ond y Ceridwen o chwedloniaeth Cymru, mae hi fel arfer yn cael ei ddangos rŵan ar lluniau fatha ryw hen wraig yym direidus sydd yn, tibod, yn... hefo'i grochan mawr yn styru fo a ballu. Ond... Pan ti'n actually darllen y stori, mam 'di Ceridwen a dyna 'di'r stori i gyd. Y stori cyfa ydi amdan mam sydd yn caru ei fab hi mor gymaint, neith hi wneud rwbath iddo fo. A be mae'n wneud ydi, a a enw ei mab hi ydi Morfran, ond 'sa neb yn galw fo'n Morfran am bod mae o mor hyll i edrych ar. A relatable. Ond mae o mor hyll i edrych ar, mae pawb yn galw fo'n Afagddu, sydd jyst yn meddwl utter darkness. God. Ac yym so mae hi yn troi rownd ac yn mynd "ma' neb yn mynd i cymryd yr hogyn 'ma'n seriously os mae o'n edrych fel 'na trwy bywyd fo i gyd. So dwi'n gorfod wneud rywbeth." A be mae hi'n wneud ydy mae'n cymryd pŵer hi, mae mae hi'n wybodus o hyd a lledrith Cymru a mae hi'n meddwl "ti'n gwybod be, dwi am wneud rywbeth amdano hyn, dwi'm am jyst gadael o i syfyrio a stryglo trwy bywyd fo, dwi am wneud potion iddo fo o awen, o ysbrydoliaeth, cyfa. A mae'r potion 'ma i fod i roid bob math o bwerau iddo chdi a ballu. A wedyn, yn ddiwedd, ma- mae'n stori rili hir, ond yn ddiwedd, ma' yym mae'r potion yn cael ei yfed gan rywun arall, a mae Ceridwen yn mynd yn ffiaidd, mae'n rhedeg ar ôl yr hogyn 'ma sydd 'di dwyn y potion oddi ar ei mab hi, a mae'n troi i fewn i bob math o anifeiliad. Ma- mae o'n troi i fewn i fatha fish, a mae'n mynd i nofio yn y dŵr. Mae hi'n troi fewn i otter sydd yn mynd i mynd ar ôl o. Mae mae o'n troi fewn i aderyn a wedyn mae hi'n troi fewn i ryw hawk ac yn chasio ar ôl o. A dach chi'n gweld yr yr kind of motif yma'n digwydd yn lot o bethau, yn yn enwedig yn yy ddiweddar ar yn y Sandman. Dwi'm yn siŵr os dach chi 'di weld The Sandman ar Netflix ond wnaethon nhw wneud fersiwn o hwn a dyna sy'n dangos i chi faint mae chwedloniaeth Cymru dal i effeithio ffantasi modern. Yn y Sandman wnaeth yym Lucifer ac yym yr prif garacter yr Sandman, wnaethon nhw cael ffeit ac wnaethon nhw newid i bob math o gwahanol anifeiliad, jyst fatha Ceridwen a Gwion Bach yn y stori yna. Ond stori Ceridwen ydy stori am fam sydd yn caru ei fab hi mor gymaint wneith hi wneud rhywbeth amdano fo hyd yn oed jyst mynd i fewn i ryw frenzy ffiaidd a troi i fewn i mor gymaint o anifeiliad. A mae'n byta fo'n y ddiwedd. Mae o'n troi i fewn i fatha hadan bach a mae'n byta fo. A wedyn mae o'n troi i fewn i babi yn ei stumog o. A mae mae hi'n dweutha ei hun, "o, dwi am lladd hwn pan mae'n dod allan o fi de". A wedyn, dydy dydy hi jyst methu wneud o. Pan mae'n dod allan, 'di jyst methu wneud o. Mae'n sbio ar y babi a mae'n fatha, oh gosh, fedra i'm wneud hyn. So be mae'n wneud ydy, mae'n cicio fe fewn i'r dŵr. Yr un peth iddo fi. Ond mae'r stori yna, dwi'n meddwl, yn dangos sut i... hyd yn oed yn ein ddiwylliant ni ac yn ddiwylliant gwrachaidd, mae 'na ffocws ar y syniad 'ma o mam a teulu ac Hefyd, gynnon ni'r syniad o'r cyfyns, ti'n gwybod, grwpiau o gwrachod. Dan ni'n gweld o lot efo ffilmiau fatha The Craft, grŵp o genod yn dod at ei gilydd ac yn creu teulu maen nhw 'di ddewis hefyd. A mae hynna'n rhywbeth sydd yn yy benodol i dim jyst i i gwrachod ac i i ferchaid, ond hefyd i yym os dach chi'n mynd trwy rywbeth fatha yy experiences cwiar, fatha dach chi'n creu teulu eich hun rŵan dach chi. A mae hynna'n rheswm mae 'na lot o bobl yn edrych ar gwrachod rŵan dyddiau yma fel rhywbeth i edrych i fyny at achos... Ti'n gweld y grwpiau 'ma o gwrachod sydd fatha teulu yn ei hun, a ti'n meddwl, oh gosh, dyna be dwi isio, teulu sydd yn sydd yn gweld fi yn cyfan fel ydw i a ddim yn trio troi fi i be maen nhw isio fi fod. A ma' 'na lot fedri di edrych i fewn i yn yr thema yna, dwi'n meddwl. A mewn ffordd mae hwnna yn dangos bod yr bron, yr olwyn wedi troi yn bron yn gylch cyfa o fynd o edrych ar wrachod ac yn y blaen fel petha ff-... ffiaidd ac yn cael eu hysgymuno o'r gymdeithas ac yn y blaen, i fod yn, ti'n gwybod, fel ti'n deud, rhywun yn edrych i fyny atyn nhw a meddwl, ww, 'swn i'n licio cael y y teulu yna. A ti'n gwybod, bod hwnna 'di cael ei adlewyrchu hefyd mewn ffilmiau, a dyna pam o'n i'n holi ynglyn â sut ma' y ddelwedd yna wedi newid a'r portread wedi newid dros y degawdau dwytha a mwy am wn i de. Felly... Swn i'n gwylio ffilm o'r stori yna 'da o'r stori Ceridwen. Oh my God. Swn i'n gallu dwi'n gweld o'n barod t'mo'. Ia ia. On' ma' 'na nifer o straeon wrth gwrs o'r Mabinogi o'r o o'r ferch ma' n'w i gyd yn ca'l ma' tynged y merchaid a yym yn arswydus yy yn 'u hunan Rhiannon, Branwen yym Blodeuwedd ma' n'w i gyd creadigaethau yy dynol, yym, neu, ia, gan ddynion, patriarchaidd hefyd, a wedyn ma' hwnna wedi bod yn cael ei adlewyrchu mewn ffilmiau, ond dwi'n meddwl bod y rhod wedi troi efo sut dydy merchaid mewn ffilmiau arswyd rŵan ddim yn cael eu portreadu cymaint fel merchaid sy'n cael eu ecsbloetio a'u treistio ac yn y blaen. Ma' ma' nhw'n fwy pwerus rŵan, yndi? 'Di hynna'n wir i ddeud? Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl ma' tibod rwbath ti'n meddwl sydd ella'n yym eto dwi ddim cweit am yn ffilmio am sy'n ragedd ond mae'n mm. ma gyfagos dwi'n meddwl mm. ydy to, possession films a films am exorcisms. Mm. Um, yn aml iawn to, mae gen ti genod neu merchaid sy'n cael ei possessio, mm. be bynnag ydy yn Gymraeg, yn y cyd-destun yma. Um, A tibod, mae 'na, mae 'na un yym... mae 'na awdur oedd yn yy hi hi wnaeth yym ddod fyny efo'r syniad o'r final girl, Carol Clover, mae hi'n sgwennu am y math yma o ffilmiau hefyd a mae hi'n sôn am sut yn aml iawn mae gen ti gŵr, dim yn bob enghraifft, tibod mae'r Exorcist yn enghraifft da o o beth sydd yn gwrthbrofi'r pwynt yma ond yym yn lot o'r ffilmiau mae gen ti gŵr neu tad neu neu dyn yn y teulu sy'n cael profi emosiynau eithafol, fel mae rhywun sydd wedi cael ei possesio mewn ffilm yn gallu portreadu, trwy ddynas. Achos mae'n ocê os mae, mae merch neu dynas yn beichio, crio ac yn sgrechian ac yn possessed ac yn be bynnag. Ond so, trwy hynny, mae dyn wedyn, mae'n, os mae dyn yn upset am hynny, mae'n gymharol wrth ymyl yr yym pa mor eithafol ma'r ma'r un sy wedi possesio a ballu. Ond wed- so ma'n ddiddorol wrth feddwl am y traddodiad yna, t'mo' oedd Carol Clwfyn yn sgwennu ar yn y nawdegau 'lly... Mm. ...dwi'n meddwl, nawdegau? Yym ond erbyn ŵan fel t- fel fel dach chi'n t'mo' fel 'dan ni 'di bod yn trafod ma'r ma' hynny'n newid dwi'n meddwl a dwi'n meddwl t'mo' ma' am y gwell 'di hynny'n llwyr. So, dwi, fel, so, dwi'n licio lot o, dwi'n dwi hoff iawn o lot o hen ffilmiau arswyd yn sicr, a so, dwi yn gwylio lot o ffilmiau. Um, tasa nhw'n gwneud ffilm rwan efo'r un stori, swn i'n fatha, oh, dwi'n licio hwn o gwbl, ond Tybed wbath, o'r Eidal o 1972 i fi, dwi fatha 'yes, hwn 'di'r ffilm gorau dwi 'di gweld erioed', er bod o'n disgusting. Yym so tibod, ma' ma'r syniad yna o pethau'n newid trwy amser, trwy amser, yn yym yn yn bwysig ac yn wir iawn efo arswyd dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl ma' 'na lot o yym dwi dwi'n meddwl mewn ffordd, ma' hwn bron yn peth hollol wirion i ddeud, ond be' fydd yn diddorol ydy gweld wrth i'r yym progress yna digwydd efo cymeriada benywaidd, sut ma' hynny wedyn yn adlewyrchu yn ôl at cymeriada wrywaidd, a wedyn cymeriada cwiar fel ti'n cyfeirio ata, a mwy o o'r amrywiaetha gwahanol yna. Ond be' t'o' be' i- 'dyn ni benna wedi cyfeirio at ffilmie yym t'o' Prydeinig ne' Americanaidd yn cyffredinol. Be' dwi'n ffeindio'n rili diddorol am yr arall fyd neu beth byn- be' bynnag fydd o, so gall hynny fod yn yn yn cyd-destun swynragedd neu ysbrydion neu beth bynnag ydy o, a dwi'n meddwl bod nhw gyd yn kind of agos at ei gilydd weithiau ydy, mewn cyd-destunau gwahanol, yym, mae'r ffordd mae rheini'n cael eu trin bach yn wahanol, fatha dwi dwi'n wir yn mwynhau gwylio ffilmiau o yym kind of uh, East Asia, South East Asia, achos pan mae gen ti ffilm am yym, ysbrydion neu rhywbeth fel 'na, sgen ti ddim y mwydro llwyr a fatha oh ti'm yn deud y gwir am hynny, dio'm yn wir. Mae instantly yn fatha oh wrth gwrs ma' 'na ysbryd, ma' raid ni cael y shaman fewn. Ie. So ma'n ma'n perspective eitha gwaha- yy yy gwahanol ar hynny a dwi meddwl ma' hynny'n diddorol wrth feddwl am y rôl yna o ferched, o swynwragedd yym a sut ma' hynny'n newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Ma' rhei o'r swynwragedd gorau ar sgrin yn dod o Japan er enghraifft, beth yw'n fatha Onibaba yn jyst yn amazing ac eto ond dwi'm yn t'od 'dyn nhw'm o reidrwydd yn wrachod fel dan ni'n... sori, y delwedd sy'n dod yn syth bin i'n i'n meddwl ni 'lly. Yym. Dwi 'di mynd off ar tangent fan 'na. Na, dim yn bynna. Ond ma' ma'n deitha diddorol hefyd na o'dd yy by' 'na gyn lleiad o ferchaid yn cyfarwyddo'r ffilmia 'ma. Yym ma'n ma'r rhei sydd wedi bod yn cyfarwyddo a wedi ca'l yy llwyddiant yym ar ar ymylon mewn ffor yym yn yr Art House Circuit mewn ffordd, yn hytrach na ffilmiau prif lif. Felly, ma' hynna'n ddiddorol dydi, bod bod rhan fwya'r ff- rhan fwya'r ffilmiau efo yym cymeriadau cry, ond sydd yn fenywaidd, ond eto lle ma'r merchaid 'ma sydd yn cyfarwyddo y ff- ffilmiau 'na? Ie, o'n i mor gyffrous i weld pa mor yy llwyddiannus ac amlwg oedd sensor llynedd gen Pran o Bailey Bond. Mm. Achos dwi'n meddwl mae hwnna'n enghraifft dim byd i wneud efo swyn rhagedd, ond enghraifft yeah. really da o ffilm wedi cyfarwyddo gan menyw a am cymeriad, cymeriad benywaidd ac mm. cymeriad benywaidd yy complex. Hmm. Dydy hi ddim yn gymeriad cryf fel 'dan ni'n meddwl amdano fo yn hmm. yn yn y cyd-destun yna 'lly a dwi'n meddwl yy hwnna'n enghraifft gret o gweld oh, ma' hwn 'di cael cynulleidfa ma' hwn 'di cyrraedd, ma' ma' pobl 'di rhoi platfform i'r ffilm 'ma. Mm lle mae'r gweddill yn dod o'n. A t'o' ma' 'na bob mm. bob hyn a hyn ma' 'na un yn dod o gwmpas a fatha hmm. dros y blynyddoedd ella'r fatha yn bo, saith mlynedd dwetha, ish. Yym, ma'n diddorol gweld ma' 'na ryw patrwm bob, e- ella ddim erbyn ŵan fatha ôl Covid ella 'di hyn ddim cweit mor wir on' am gyfnod byr mi o' 'na, bron a bob bob Gwanwyn, bod 'na un ffilm mawr, o'dd yn ffilm arswyd, ond dim cweit yn ffilm arswyd achos o'dd o'n rhy dda i fod yn ffilm arswyd chi weld, so oedd o'n ca'l cynulleidfa mawr, mi oedd y broadsheets yn roi pedwar pump seren i'r ffilm 'ma, dwi'n sôn am petha fatha fel The Witch... Ie. ...fel Raw sy'n ca'l wedi ca'l ei cyfarwyddo... O ie. ...gan ferch. Yym, dyn- gyn- menyw dylwn i ddweud. Mm. Yym, a ma' hwnna'n ffilm grêt am genod hefyd t'bo' ond ma'n... Mm. ...dyna 'di'r peth dwi meddwl ydi roi'r ca'l y platfform mwy amlwg yna i'r ffilmie o'dd fel m- t'o' mewn gŵyl ffilmie 'dyn ni yn gallu dangos... Mm. ...hyn a hyn o ffil- t'o' mwy yy yy ond fel ti'n deud mewn sinemâu... Mm. ...ar deledu a t'o' be' bynnag ydi o ma'... Ie. ...mwy o hynny sy angen. Ag wrth gwrs yn Abertoir yym sydd yn dod i fyny, toc. Ydi. Cofiwch fynd. Yym yy dwi siŵr bod 'na drawstoriad go dda yn fan'na. Weddol, yym... Ie. ...ma' raid fi gyfadde eleni dydi o ddim mor dda swn i 'di licio fo i fod. Hmm. Yym ond t'o' ma' 'na lot o pethe gwahanol yn effeithio ar hynny achos weithia', enwedig dyddia' yma, ma' gen ti gymaint o yym ffrydwyr ar-lein. Ma'... Hmm. ...lot o'r ffilmie gorau, dim bob un, yn cael eu cymryd gan y y ffrydwyr cyn bod nhw'n cael cyrraedd gwyliau. Dim bob tro. Ie, ie. Dwi'm yn hollol chwarae mewn peth, dwi'n ychydig bach yn chwarae mewn peth. Yym, so ie, ond yn gyffredinol, tibod, so 'dan ni yn wastad yn ymwybodol iawn o hynny pan 'dan ni yn gwylio ac yn dethol pa ffilmiau 'dan ni'n dangos yn yr ŵyl. Achos, tibod, ma' jyst yn wneud O o safbwynt gynulleidfa mae'n wneud y profiad yn un fwy diddorol ac yn un mwy amrywiol os wyt ti yn rhoi sylw i pwy sydd wedi wneud y ffilmiau neu pwy yw'r cymeriadau sy'n cael y sylw neu be di'r straeon sy'n cael ei adrodd ac ati. A mae'n, tibod, dyna dwi'n licio am wyliau ffilmiau neu digwyddiadau arbennig fel penwythnos yma, tibod, mae'n mae'n rhoi cyfle i roi rhaglen at ei gilydd sy'n archwilio pethau penodol ac yn rhoi safbwyntiau gwahanol 'lly. Dwi'n meddwl fod rhaid i ni gychwyn yym gŵyl ffilmiau arbennig a bod Mara'n mynd i guradu fo. Ia? O, ffilmiau gwrachaidd. Ia, ia, yn hollol, yn hollol. Pa, pa run fysa'r dop dy rhestr di? O, dwi'm yn siŵr. O'n i'n, o'n i'n meddwl dipyn yn ôl, nath, yym, o'n i'n meddwl amdan pa ffilmiau ma' gwrachod go iawn yn hoff o, achos, yym, tibod, hefo hi'n bod yn Calan Gaeaf, mae'n amser rwan i gwatsiad ffilmiau arswyd, ond hefyd ffilmiau i wneud efo hud a lledrith, tibod, mae Hocus Pocus two newydd dod allan. Oedd 'na dipyn bach o mixed reviews yn yr yym gymuned gwrachaidd go iawn am hwnna. Yy rhei pobl wrth eu boddau efo fo, rhei pobl yn meddwl bod o'n awful. Ond 'run peth efo'r un gynta rili. Ac o'n i'n meddwl amdano fo ac o'n i'n siarad efo partner fi a dipyn o ffrindiau fi ac o'n i'n deud, tibod, un ffilm, ma'... 'di o'm yn ffilm arswyd, Dio'm yn ffilm arswyd o gwbl, dwi'm yn meddwl. Yy, ish? Na, dim rili. Yym, ond ma' 'na un ffilm yn benodol, ma' bob yym modern witch dwi 'di er- erioed 'di gyfarfod wrth ei foddau hefo, a 'dyn nhw byth yn ffeindio problemau efo, a hwnna 'di practical magic. O ocê. Ma' pawb wrth ei fodd efo practical magic, a dwi'm yn gwybod pam. Ella achos o'r sisterhood sydd yna, yr yr deimlad yna. A mae o'n yr un ffilm yn y byd, dwi'n meddwl sy'n gwell na'r llyfr i ddeud y gwir. A dwi'n gwybod ella wneith rhywun saethu fi am ddeud hynna, ond wnes i ddarllen y llyfr ac o'n i'n rili disappointed. Tibod, oedd o jyst ddim mor dda â'r ffilm. Ac dwi erioed 'di ddeud hynna o'r blaen, fel arfer, y llyfr dwi'n wrth fy modd hefo. Ond yym dwi'm yn gwybod, i ddeud y gwir, ffilmiau gorau fi amdan... gwrachod ac amdan amser yma'r flwyddyn ydy yym ma' practical magic i fyny 'na ac hocus pocus i ddeud y gwir. Ond yy The Witch yn un sydd yn... dwi 'di gwatsiad o gormod dipyn rŵan i ddeud y gwir ond mae o'n un dwi wrth fy modd efo. O'n i wrth fy modd pan o'n i'n mwy ifanc efo Skeleton Key os ti rioed 'di gweld hwnna. Skeleton Key yn yy gosh wnaeth o ddychryn fi pan o'n i isio gwatsiad o tro gynta de rŵan mae o jyst yn ond... Be sydd yn ddiddorol iddo fi efyd, oedden ni'n sôn amdan yr olwyn yn troi, fatha pethau newid yn y straeon, fatha yr gwrach yn mynd o rywbeth ddychrynllyd i rywbeth pwerus. Be dwi wedi sylwi ydy, mae 'na, mae o fatha bod yr olwyn yn dechrau troi yn ôl rŵan a mae'r gwrach yn dechrau mynd yn mwy ddychrynllyd a dwi'm yn gwybod pam ydy hynna achos ti'n, pan oedden ni'n edrych ar, so dwi'n gwatsiad mwy o teledu na dwi, ffilmiau i ddeud y gwir ac pan ti'n cymharu pethau fatha Charmed, yym, oedd yn sioe amdan gwrachod oedd yn massive yn y nawdegau, a ti'n cymharu fo i sioe massive amdan gwrachod wnaeth ddod allan yn ddiweddar fatha Chilling Adventures of Sabrina, maen nhw rili wahanol. Ti'n gwybod, ti... gynna chdi Charmed oedd yn dangos y tair wrach 'ma oedd yn yy cwffio'n erbyn demons a ballu ac oedden nhw'n da, a wedyn gynna chdi Chilling Adventures of Sabrina, mae'n seinio llyfr y diafol a mae jyst yn... mae mae hi yn... wneud bob math o pethau ddrwg fatha yy rhoi treibiau neu curses ar ei yym athrawon hi a ballu. A timod ella fod 'na pŵer yn hynna hefyd yn cymryd hynna nôl a ddeud timod fedrwn ni fod yn wrachod a ddim gorfod bod yn wrachod wyn. Dan ni'n medru bod yn dipyn bach yn cheeky hefyd a wneud pethau os dan ni angen. Ac ar y nodyn yna yym cheeky yym